Jien meta kont żgħir kont nisma' l-istorja ħafna minn dawn nis li jkunu eh, għaw għati, politikament għati, dawk, dawk fuq il-television joqdu jgħatu bejnietom fil-parlament. Umbat imorru kafe kordina hi wara u jaqtaw il-kejk ekonomiku għalti bejnietom għalihom għal sħabhom. U dan l-episodju għalija għandu sfumaturi minn da, għalfejn għax qisu mela quddiem il-kameras waqt li hemm qegħdin il-Parlament u qed jiffilmjawna fuq it-TVM, le aħna nopponu, nopponu, nopponu. Imbagħad meta niġu għall-kumitat fejn ħadd mhu qed iħares, kameras m'hemmx, social media m'hemmx. Da huwa. Spiċċa li rrid insaqsi kemm minn dak li aħna naraw mill-politika Maltija huwa fil-fatt pantomima? Ħa npoġġilek mod ieħor. Imma respondi li dik, mbagħad poġġi li. Ħan poġġi lek mod ieħor. Kemm kemm ħadna benefiċċju minn għandha l-politiċi ta' żewġ naħat tal-Kamra fil-ħajja tagħna tal-lum. Jiġifieri li pajjiżna għandna xorti kbira dal-ġmiel ta' pajjiż li aħna għandna illi l-edukazzjoni tat-tfal tagħna b'xejn. Li t-tfal tagħna jmorru l-università u ma jħallsu xejn. Li ntuhom stipendju talli jmorru l-università. Li għandna sptar, Mater Dei, il-ġmiel tiegħu, tidħol fih u ma tħallasx solt! Solt li hu solt! Lanqas l-Amerika m'għandha l-kapaċità li tagħmlu dan. Li aħna llum. X'għadien ngħidha b'ċertu xi s'aħjar noqgħod attent, li aħna mmur membri fl-Unjoni Ewropea. M'aħniex qasba tixxejjer mar-riħ. X'kont se tgħid li mgħodd tmeġġ? Li ħadna pożizzjoni meta kellna nieħdu pożizzjoni fuq issues kbar bħal tal-Libja. Li aħna għandna. Inti qed tgħid li l-politiċi tagħna għamlu xogħol tajjeb. Tweġiba, dawn huma frott ta' dawn il-politiċi li inti qed tgħid li jmorru jiftehmu bejniethom inti tħokkli dar jien inħokklok darek u dan affarijiet kollha. Mija ħasra. B'hekk qed nagħmlu servizz ħażin lill-qasam tal-politika. Mhux int, imma min jagħmel min jagħmel dan l-argument. Jiena Ovvjament jiena daqsxejn- naf li huwa f'xogħol li Le, ora, le, le, le, niskrutinizzahom. fimtni ħażin, Imma aktar aktar minn hekk Anzi, u qed tini- qed huma tini- qed tini il-klassi l- il-klassi l-iskuża. politika hija idjosinkratika. Le hemm uħud li li li Mela għandhom għandna xi daw eċċezzjoni ħdej il-pija tal-pajjiżi, mela ma nafux qed Le, jiġri l-Amerika u- ma- u bejn ir-Repubblikani u d-Demokratiċi u għaddejjin u jagħtu bejn. Din hija parti Eh, mill- mill- mill-ħajja politika, m'hemm xejn. Ma tantx naċċetta ma di li għax eh. il-pajjiżi l-oħrajn jagħmlu hekk mela aħna le. Jiena jiena nixtieq jiena u Malta lejxu nixtieq inkun naf il-politika f'Malta kif issir. Issa. Ħanżidlek biċċa żgħir oħra. Nista' ninnega l-affarijiet li għad inti kienu utli. Ma tistax tinnegom għax huma veri. Eżatt, eżatt. Da pajjiż li jist Straordinarju. Mela għalfej mela għalfej qegħdin qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa fejn aktar ma jmur aktar in-nies qed jiġu diżillużi bil-politiċi. Ġifieri għamlu dan ix-xogħol kollu tajjeb. Però xi ħaġa ħażina qegħdin jagħmlu wkoll għax aktar ma jmur. Xi ħaġa ħażina ssir.
Xi ħaġa ħażina saret fil-passat issir issa u tiqpa' sir il-qudiem għax kollox perfett jeżisti biss fis-sema. Tajjeb, jiġifieri żbalji jsiru u saru żbalji, sfortunatament, all right? Imma ma jħassarx mit-tajjeb kollu illi għandna napprezzaw u li huwa frott ta' ħidma li saret mill-politiċi bis-saħħa tal-politika biss mhux bis-saħħa ta' xi bravu investitur li ġie minn barra li qal għamilnieh aħna għamilnieh għamluh ta' qabilna u ġabuna fejn qegħdin illum. Issa, però inti semmejtli dawn il-politiċi jiġġieldu dan. Jien imdorri anki fil-Qorti meta kont, illum m'għadnix, immur niddefendi l-kawżi l-Qorti, jekk tarana żewġ avukati Jien qed niddefendi naħa u l-ieħor qed jiddefendi. Qisna kelb u qattus quddiem l-Imħallef. U mbagħad tispiċċa l-kawża u noħorġu u morna għand Kordina u ħadna kikra kafè. Jien anke dik qed tqabbadni dubji kbar, jiġifieri. Ma x'jiġifieri għandha tqabbadlek dubji? Ikolli l-avukat tiegħi u mbagħad nibda aħna naħdmu mal-avukat tiegħek dawn qed jitkellmu bis-serjeta ejja naqgħu Imma għax m'aħniex maturi biżżejjed biex nifhmu li l-argument għandu jsir l-argument u għandu jsir bil-passjoni l-argument ladarba temmen fih. Imma ma jfissirx li tagħmlek għadu